Charles Coleiro twilet l-isla fit-18 ta' jannar 1933. Minħabba l-gwerra, għadda tfulitu fir-raba ta' Għawdex fejn attenda l-iskola primarja. Għamel il-praċett u l-Griżma bit-tagħlim li rċieva mill-ewwel mużew li fetaħ ir-Rabat. Fil-Bażilika ta' San Ġorġ ingħaqad mal-kor tat-tfal Abbatini li kienu jagħtu servizz fil-knisja u f'parroċċi oħra fil-festi ta' Għawdex. Wara l-gwerra, il-familja rritornat Malta, l-ewwel il-Mellieħa u mbagħad marru jqogħdu l-Belt għax missieru kien jaħdem bħala spiżjar fl-Isptar Ċentrali. ta' sittax-il sena, daħal is-seminarju bi preparazzjoni għall-vokazzjoni li ħass li kellu. Mis-Seminarju ta' Malta mar is-Seminarju t'Għawdex billi fl-1949 kien għadu kemm fetaħ l-Oratorju tas-Sależjani fir-Rabat. L-ewwel direttur tas-Sależjani f'Għawdex kien Dun Alwiġ Mizzi li ħeġġu biex ikompli l-istudji biex isir saċerdot Sależjan. Meta wasal fi tmiem il-kors tas-seminarju, intbagħat ikompli l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ tal-Casa Madre tas-Sależjani f'Turin, imma minħabba ċ-ċirkustanzi u saħħtu kellu jirritorna Malta. Il-familja kienet toqgħod il-belt qrib il-kunvent tal-Agostinjani u ħajruh isalva l-vokazzjoni tiegħu billi jkompli n-novizzjat tiegħu magħhom iżda minħabba raġunijiet ta' saħħa ma setax ikompli. Fl-1951, il-familja tiegħu emigrat lejn l-Ingilterra, iżda l-imħabba tiegħu għal pajjiżu ġabitu lura lejn Malta. Għalhekk, kompla l-istudji tiegħu privatament li wasluh għal General Certificate of Education. Fl-1959 huwa laħaq għalliem fl-iskejjel primarji tal-gvern. Kien żmien meta fetħu l-applikazzjonijiet għal scriptwriter mad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Minn żgħożitu kien diġà beda jikteb l-ittri fil-gazzetti favur l-ilsien Malti, il-kultura u l-identità Maltija. Mhux l-ewwel darba li xi ittra tiegħu qanqlet sensiela ta' korrispondenzi fil-gazzetti. Fl-1953 huwa kiteb ittra fit-Times of Malta fejn wara d-dispjaċir tiegħu li, ġimagħtejn qabel, il-bnadar tan-Navy u tan-NATO damu erbat ijiem sħaħ mezz'għassa wara l-mewt t'omm ir-Reġorġ Sitta, ir-Reġina Mary of Teck. Filwaqt li fil-Ġimgħa l-Kbira ħallew il-bnadar full mast. Il-ħsieb ta' Charles ma kienx l-importanza tal-bnadar fihom infushom, iżda n-nuqqas ta' rispett u konsiderazzjoni għall-kultura u l-identità Maltija. Bosta ittri segwew fil-gazzetta tant li l-editur tat-Times of Malta, Thomas Hadley, bagħat għal Charles Coleiro biex jindaga jekk xi ħadd kienx qabdu u nqeda bih biex jikteb dik l-ittra. Sadattant, twaqqaf il-Malta Government Tourist Board biex il-gżejjer Maltin isiru attrazzjoni turistika. Il-korrispondenzi u ħidmiet oħra ta' Charles Coleiro b'risq l-ilsien Malti u l-identità Maltija fil-gazzetti ewlenin, wasslu lill-awtoritajiet għat-turiżmu Malti biex fl-1964 jistednuh jagħti sehmu bħala Information Officer fil-Bord tat-Turiżmu li kien għadu kemm twaqqaf. Kellu fi ħsiebu l-pubbliċità u l-promozzjoni ta' Malta fil-pajjiżi qrib, iżda l-aktar fl-Ingilterra. Id-dmir tiegħu kien li jingħaqad mad-diriġenti tal-Bord li jżuru dawn il-pajjiżi biex jirriklamaw il-gżejjer tagħna waqt serati ta' promozzjoni għal pajjiżna. Charles kien jipprovdi intervalli biex il-mistednin jaraw u jisimgħu aspetti tradizzjonali u folkloristiċi tal-gżejjer Maltin, fosthom il-grupp taż-żfin u koreografija Viva Malta u l-grupp Greenfields. F'okkażjoni oħra, stiednu lil wieħed mill-għannejja ewlenin, Mikiel Abela l-Bambinu, li flimkien mal-kitarristi dewwaq il-kelma Maltija, bit-traduzzjoni li kien jagħmel Charles wara l-interventi. F'okkażjoni oħra eqreb lejna, fejn tlaqqu diversi esponenti tal-folklor mill-pajjiżi tal-Mediterran, Charles ħa miegħu f'Pariġi grupp ta' kitarristi u għannejja magħrufa, fosthom lil Frans Baldacchino l-Budaj. Il-programm u s-sehem ta' Malta tant għoġob lill-uffiċjali Franċiżi li żammew id-delegazzjoni Maltija lejl ieħor f'Pariġi, spejjeż tal-Gvern Franċiż, biex ikunu jistgħu jirrekordjaw u joħorġu l-ewwel diska kompatta ta' Għana bil-Malti. Fl-1982 kellu l-okkażjoni li jqatta' sentejn fl-Awstralja fejn kien impjegat mal-Maltese Herald bħala assistent editur u beda l-paġna letterarja bil-Malti fil-gazzetta. Kien ukoll impjegat mal-istazzjon etniku SBS fejn kien ixandar programm dwar tradizzjonijiet, festi u għana Malti għall-Maltin ta' New South Wales. Qabel ma beda jgħallem fl-iskejjel tal-gvern, Charles Coleiro għamel żmien jgħallem il-Malti fl-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Stella Maris. Il-Malti minn dejjem kien għal qalbu. Ta' 14 sena kien diġà jieħu sem fil-programm letterarju tar-Rediffusion li kien itella l-moviment tal-Malti u li kien immexxi minn Kelinu Vella Haber. Kien ukoll attiv fl-Għaqda Kittieba Żgħażagħ immexxija minn Peter Caruana kif ukoll fl-Għaqda Letterarja Maltija li dak iż-żmien kienet titmexxa minn John C. Friggieri. Matul is-snin huwa ta sehmu f'dawn l-għaqdiet kemm f'kumitati kif ukoll fi programmi oħra tar-Rediffusion.
Irridu xi xi jippreżenta lill-ġnejna Maltija. Xandira ta' proża u poeżija wasla lilkom mill-Għaqda Letterarja Maltija. Fix-xandira tal-lejla, għandna l-pjaċir inlaqqgħukom max-xogħlijiet letterarji ta' wieħed mill-membri ħabrieka tagħna.
Int taf min jiena jien, iżda lil wiċċi int ma tafux. Jien nafek u lil wiċċek ukoll. Int bħali. Imxejt fit-triq u l-kelma giddieba smajtha tiġri wrajk. Dan tafu, u iżjed ukoll. Iżda ma tafx li darba l-għajnejn u l-qalb li salbu lilek miegħi xlewna ħatin fuq artar Alla. Il-għala? Għiduli inti, jiena ma nafux.
Dak kien il-leħen tal-poeta żagħżugħ Oliver Friggieri illi fissilna l-ħsibiet tiegħu fil-poeżija Sigriet Ieħor. Minn dejjem kien il-ħsieb ta' l-għaqda tagħna li waqt li tagħmel il-kuraġġ li kittieba ġodda Troddilhom ġieħ għas-sehem li qegħdin jagħtu lil-letteratura tagħna. Dan id-demm ġdid jagħtina x'nifhmu illi l-kitba bil-Malti għad tissaħħaħ aktar u taqbad għeruq qawwija f'kull qasam tas-soċjetà. Kif għamilna fl-imgħoddi, illum ukoll stedinna lil wieħed minn dawn il-kittieba, membru tagħna kif għadni kemm għadt, biex jingħaqad magħna fil-programm illi ħejjejnielu. Oliver Friggieri twieled il-Furjana ftit inqas minn 20 sena ilu u tgħallem fl-iskola primarja tal-istess subborg u wara fis-Seminarju Minuri. Fl-1964, wara li ħa ċ-Ċertifikat Ġenerali tal-Edukazzjoni u l-ieħor tal-Matrikola, kompla t-tagħlim tiegħu fis-Seminarju fejn qed għadu sal-lum.
Kittieba bħal Karmenu Vassallo kienu ħajruh jidħol fl-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti fi żmien meta l-Professur Ġużè Galea kien il-President. Kien hemm min tħasseb li Charles kien għadu ta' età żgħira iżda waqt laqgħa ġenerali, b'votazzjoni kważi unanima, mhux biss daħluh membru fl-Għaqda iżda fl-istess laqgħa ġenerali ħatruh bħala membru tal-Kumitat sabiex ikun hemm demm żagħżugħ. Maż-żmien, huwa ngħata karigi ta' segretarju kif ukoll ta' uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi. Xi żgħażagħ dehrilhom li kellha titwaqqaf għaqda li tixpruna moviment li jħaddan u jxerred ilsien pajjiżna aktar fil-beraħ b'serati u laqgħat letterarji u patrijottiċi mżewqa b'mużika Maltija biex tixbed lin-nies. Fl-ewwel laqgħa tal-Moviment Qawmien Letterarju li kienet saret f'Ħaż-Żebbuġ, Charles inħatar l-ewwel President. Kienu jsiru attivitajiet fejn jkunu mistiedna beat groups u baned kontemporanji li ħarġu kanzunetti popolari bħal Viva Malta. Hekk bdiet sensiela ta' laqgħat mal-poplu fosthom fil-Katakombi ta' San Pawl, fuq l-Għolja tas-Salib u fil-Palazz tal-Gran Mastru fl-Imdina. Fil-kampanja Ilsien Malti li kien organizza l-Moviment Qawmien Letterarju, minbarra bosta laqgħat fil-beraħ għall-poplu, kien organizza petizzjoni li kienu ffirmawha bosta Maltin li kienu jgħożżu l-ilsien Malti. Il-Moviment Qawmien Letterarju ħareġ kartelluni b'għajtiet bħal L-ilsien Malti tagħna lkoll, li kienu indirizzati wkoll lejn ċertu skejjel li ma kinux jgħallmu l-Malti. Lejl minnhom, waqt li Charles Coleiro u l-poeta Mario Azzopardi kienu qed iwaħħlu l-kartelluni mal-ħitan tal-Logħġoġ tal-Furjana, ġie fuqhom spettur tal-pulizija li ordna l-arrest ta' Charles. Charles Coleiro beda wkoll l-ewwel sensiela Il-Malti bit-Telefon fuq l-istazzjon nazzjonali Radju Malta ma' Dr. George Mifsud Kirkop, u mbagħad kompla b'sensiela oħra fuq RTK bl-isem Kellimni bil-Malti li kellu bħala mistieden ewlieni il-Professur Manwel Mifsud.
Isemmu li l-semja kollha dak li jsegwu din is-sensiela kwadretti u kif wieħed jaf jsegwi s-sensiela dejjem poġġu fi kwadru jew kwadrett il-ħajja Maltija bil-farat kollha li jħorġu minna l-identità tagħna bħala poplu eh, naturalment il-folklor ukoll. Illum ħammissu l-iktar suġġett huwa l-qalbi, però ma jfissirx li hu biss. Illa li aħna bħala Maltin għandna il-grazzja biex ngħidu hekk eh, li għandha l-ilsin nazzjonali tagħna, l-ilsin Malti. U l-ilsin Malti jagħmel parti minn din sensila. Għaliex kif għadna dejjem nieħdu dejjem aspetti li jmissu lilna l-Maltin bħala poplu.
Meta kien għadu s-seminarju, kien diġà jħossu miġbud għall-poeżija. Il-poeta Karmenu Vassallo kompla nkoraġġih għall-kitba, filwaqt li l-Professur Patri Anastasio Cuschieri kien jara l-ewwel kitbiet u kien jgħinu jifhem xi tfisser il-kitba tal-poeżija. Karmenu Vassallo kien jgħinu wkoll biex jimmatura fil-kitba tal-poeżija u saħansitra rregalalu l-ktieb Il-Metrika Maltija. Charles Coleiro ħareġ żewġ kotba ta' poeżiji bl-isem ta' Mirja ta' Qalbi u Janus Miljard. Bosta poeżiji oħra dehru f'għadd ta' antoloġiji u ġurnali. Kiteb ukoll kanzunetti marbuta ma' tradizzjonijiet Maltin fosthom Ġejja d-Dgħajsa u Tgħidx Le Katrina li jinsabu f'żewġ long-playing albums tal-Greenfields. Coleiro għandu għal qalbu wkoll il-qasam teatrali. Huwa ta sehmu f'bosta drammi fit-Teatru Manwel, fosthom bil-parti ta' David fil-Kerrejja ta' Ġużè Ketkuti u drammi oħra fuq it-televiżjoni fosthom Ħitan ta' Francis Ebejer. Kien ukoll wieħed mill-atturi fil-film Gaġġa, imsejjes fuq ir-rumanz ta' Frans Sammut Il-Gaġġa. Huwa dejjem ippromwova l-ilsien Malti u dak li jagħmilna tassew Maltin. Kien pijunier b'sensiliet u programmi dwar tradizzjonijiet u folklor ta' pajjiżna fuq ir-radju u t-televiżjoni, fosthom Wirt Artna, Taħt Sema Malti, Dell il-Ħasira, u Mill-Pjazza sat-Tsuntier. Huwa pproduċa u ppreżenta wkoll l-ewwel sensiliet kemm ta' għana kif ukoll ta' festi fuq it-televiżjoni bħal Illejla Nannu u Wiċċek Wiċċ l-Anġli tas-Sema u anke Forċina.
Bdejna l-festa Maltija wkoll. Il-festa Maltija bdejt Info Television fi żmien kienet tippreżenta miegħi Matilda Valzan. U konna mmorru il-ġurnata qabel, ġumej qabel il-filmi għal-knisja, mbagħad nagħtu intervisti, mbagħad wara naturalment għadda żmien u programmi oħra fuq fuq il-festi saru wkoll. Mosfera tipika tal-festa Maltija llum f'Ħaż-Żabbar lejliet il-festa fejn għandna l-qniepel idoqqu u ż-żewġ baned ta' Ħaż-Żabbar għaddejjin idoqqu l-marċi ferrieħa tagħhom. Imma darba minnhom meta kont nagħmel programmi fuq il-festa, il-festa titlaq tilha l-ingredjenti kollha li jagħmlu l-festa Maltija u minn barra t-tiżjin u l-knisja u l-sparar u l-marċijiet hemm il-logħob tan-nar. U jiena rrid immur f'ras il-għajn. U morna, niftakar, għażilt post ħallija, il-kabla tan-nar, lajt il-permess ċertu Mr. Portelli li kien inkarrigat, għatlu pereżempju tal ġurnata ġejjin biex nifilmjaw ġew għalli nallat li ħalli preparaw eh, xogħol li kull lest u taraw kif kif nagħmlu l-istoċċijiet u l-porvli kif inħaltu eċċetera. Meta morna Meta ġibt il-kamera miegħi tas-sound insomma. U għattilhom sejrin ħallija, għallu l-mela li ħasbu li ħan filmjaw minn barra, tilhom ħan nitlu ġew biex naraw kif jinħadem in-nar. Għamet fernezija si għamad li xitlu, għax mux ma kienu xin xurjati. Imma kellu jiġi Mr. Portelli għajdilom aħna ma sarmu xej, aħna kieku ikun hemm xi ħaġa immorru aħna ħażin mhux intom ukoll. U provajt persuadejthom u tħalla. Dak iż-żmien ma kienx hawn mobiles u hekk u computers. Allora kont tisma' fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Kont tieħu l-kelma ħajja sabiħa jew kera mingħand in-nies. Kultant xi ħadd ixempillek ukoll id-dar. Imma kienu jihdu pjaċir, imma li kelli ħażin kien illi meta kont immur fraħal għal-festa, ikun hemm xaħat minn raħal ieħor, jgħidu sma l-festa tagħna mhux ta' tagħmilha. Dik waħda. Imma kont nħu pjaċir nisma' l-kelma tagħhom. Għaliex kien japprezzaw. Daħħalna propju dak li ma kienx isir qabel il-marit u dak li ma l-anzjani kien jaraw il-festa għaddejja ħajja. L-iktar li ħadd pjaċir ukoll Nippreżenta l-għana, l-għana Malti li kien għadu ma tfaċċax fuq it-televiżjoni. U l-kelma għana kienet forsi kelma żejda ċerti nies li ibatu bil-klassijiet dan nofsu ta' qoddim kienu jaraw l-għana bħala xi ħaġa baxxa. Biex imbella, biex ngħidlek, l-għana Malti kemm hu sabiħ. Ma konx inġib l-għannija fl-istudju ġin, imma konna morru barra Jekk ħa nagħmlu suġġett fuq il-ħut, pereżempju, morru wit iż-żurrien. Ħa nagħmlu dawk ix-xeni kollha ħalli dak li jkun jieħu pjaċir jara li ma kienx jara qabel. U dak iż-żmien mbagħad kont nara l-għana, ma kelli nies kelli għannejja kbar, tarif bħal Franz Baldacchino l-Budaj, forsi nsemmihom kollha l-Bambinu, daw kollha nies li daħlu hemmhekk u tajnihom risposta li l-għana huwa tagħna u għandna kkoltivawha. Fl-2015, Charles Coleiro ngħata l-ġieħ għall-Qadi tar-Repubblika b'apprezzament għall-ħidma li wettaq b'risq lil Sin Malti u art twelidu. Fuq kollox, huwa dejjem ħadem biex jippromwovi u jqanqal imħabba u għożża għall-ilsien Malti, għal pajjiżna u dak kollu li għamilna ulied din Malta tagħna.
L-Istat ħass li għandu jagħtini l-medalja għal qadi tar-Repubblika. Għalli xfiha. Id-disitura il-tekst tagħha kien imħabba. Il-promozzjoni li għamilt permess ta' xandi Fejn jidħol il-folklor u l-isim Malti, għallu ħadd pjaċir. Nidea għadna ma s-sallum jam tuħu pjaċir bija. Għax tinduna l-istat irrikonoxxa dak li provajna nagħmlu.